Dembaş temaşevan û bînerên hêja. Li ser daxwaza we û li ser daxwaza pir dost û hevalan ku dixwazin fêrî zimanê xwe bibin, xwedî li zimanê xwe derkevin, îro ez dest bi tomarkirina hin waneyan dikim. Dixwazim ku ez û we em bi hev re fêrî zimanê xwe bibin. Zimanê kurdî zimanê me îro bang li me dike, gazî me dike û dibêje kurd in û eger hûn dixwazin xwe biparêzin min biparêzin. Eger hûn dixwazin wenda nebin, min wenda nekin. Li min xwedî derkevin, bi min biaxivin, bi min bixwînin, bi min binivîsînin, hebûna we pehbûna min va girêdayî ye. Eger ez hebim, hûn jî hene. Eger ez tunebim, hûn jî tune ne. Helbet berî em dest bi wanayan jî bikin, divê em çend têbînan bêjin. Têbîn jî em ê niha li ser elfebeya kurdî hinek têbîn hene em ê dest pê bikin. Elfebeya zimanê kurdî elfebeyeke fonetîk e. Çawa fonetîk e û çi wateya fonetîkê heye? Fonetîk peyveke latînî ye. Bi xwe li ser dengên ku ji sîngê mirov tê derkevê jê re dibêjin fonetîk. Yanî ew bayê ji sîngê me re derdikevê re fonetîk tê gotin. Em bi kurdî kanin bêjin denganî an jî deng bi vê şêwê. Fonetîk bi xwe biçûktirîn hêmanên zimên e û di her zimanekî de wekî dibê dengin taybet hene. Her zimanek taybetiyên xwe hene ji zimanên din tê cudakirin. Têbîna dudiyê ji bo her dengekî tîpek û ji bo her tîpekî dengek. Yanî ew dengê ji devê me re derdikevê. Em li ser kaxezan an jî li ser lînûsan bi tîpan dinivîsînin. Tîp wek wêne ê denga ye li ser kaxezan û lênûsan. Ev jî bi giştiyê ne bi sedî sed bo her dengekî tîpik heye yan jî tîpek ji bo her dengekî heye. Yanê di cîhanê de Ti ziman, tinin, sedî sed di nav xwe de ji bo her dengekî tîpik hatî destnîşankirin. Ji pir ziman hene, du sê tîp digihînin hev de ew heya dengekî bi der dixînin. Ew nimûne jî pir hene, di zimanê fransî de jî heye, bi zimanê almanî de jî heye, di zimanê îngilîzî de jî heye. Têbîna sisiyê, di zimanê kurdî de sih û yek tîp û pevdengek heye. Pevdeng jî em ê paşê di ser re derbas bin. Sî û yek tîp an jî sî û yek deng di zimanê kurdî de hene. Em ê paşê yek bi yek wan bi nav bikin. Têbîna çarê tîpên elfebeya kurdî ji aliyê zayendê ve mêne. Çawa mêne? Yanî tîp wek navan in. Nav em çawa keçikê re dibêjin keça min, em dibêjin tîpa filanê, tîpa A, tîpa B, tîpa C. Wekî din. Loma di tewandinê de di daxa em dixin hevûkan tîp tê guhertin. Ew di tewangê de qertafa ê dibe ya jî paşgîniya ê distîne em ê bi wê şêweyî tîpan bilêv bikin. Yani em ê ê bi tîpê xînin û bilêv bikin. Şêweyên nivsandina elfebeya Kurdî. Yani em çawa elfebeyê dinifsînin. Şêwe an jî cure an jî şeklê em pê elfebeyê dinifsînin. Elfebeya Kurdî wek hemû elfebeyên Latînî bi du şêweyan tên nivîsandin. Şêweya A a yekê ango tîpên girdek yan jî gir yan jî girs yan jî mezin hinek henê jê re dibêjin girek heya dîwî. Ew jî ev in. Em kanin niha yek bi yek di ser re derbas bin û bixwînin.

P, Q, R, S, Ş, T, I, Ü, V, W, X, Y, Z. Evo şêweyê yekê ye ji tîpên elfabeyê kurdî ên gir ên mezin tê nivsandin. Şêweyê didiyê bê tîpên hûr an jî hûrek an jî biçûk. Ew jî ev in heman tîpên û heman bilêvkirin tên bilêvkirin. Em dîsa kanin carek din bilêv bikin A, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, H, I, J,

Ev şêweyên nivsandina elfebeya kurdî bîn. Elfebeya kurdî li gorî bilêvkirinê, li gorî em çawa bilêv dikin, dengê wan çawa tê der, em ê niha wan jî bêjin, ew jî bi du şêweyan tên bilêvkirin. Şêweyê yekê tîpên dengdêr. Carna ji ye re dibêjin tîpên dengdêr, carna hinek ji hecîn ji ye re dibêjin tîpên bi deng. Tîpên dengdêr di elfebeya kurdî de, kurmancî ango, heşt tîp in. Ew jî ev in, em wan jî bixwînin, yek yek, a, o, û, ê, î, e, ö, E. Ev tîpên dengdêr in. Şêweyê didiyê ên bilêvkirina tîpên kurdî tîpên dengdar an jî bêdeng. Tîpên dengdar bi xwe nikarin dengê xwe derxînin. Bê alîkariya tîpên dengdêr ew dengê xwe nikarin biderxînin. Loma em ê tîpên dengdar bi alîkariya tîpên dengdêr bi nav bikin û bi pêxistina tîpa ê bi wan re em ê wan tîpan bi lêv bikin. Em ê tîpên dengdar jî bîst û sê tîp ne. Em ê wan jî yek bi yek bixwînin di ser re herin. B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, Ş, V, W, X, Y, Z. Ev tîpên dengdar ne. Me got tîpên dengdar taybetmendiya wan bi serê xwe nikarin ji devê mirov derkevin bêyî alîkariya tîpên dengdêr. Ema tîpên dengdêr bi serê xwe û yekser ji devê me derdikevin bêyî ku tu alîkariyê ji tîpin din bistînin. Ana jî em ê di ser tîpên dengdêr re derbas bin. Tîpê dengdêr di zimanê kurdî de du şêwe ne ew jî şêweyê yekê a dengdêrên dirêj, dengê wan dirêj e, Em ê niha wan jî bixwînin. Ew jî pênc tîp ne. Di zimanê Kurdî de pênc tîp dengdêr ên deng dirêj hene. Ew jî ev in a, û, û, ê, î. Ev in tîpên dengdêr ên deng dirêj. Reyê didiyê bê dengdêrên kurt yan jî kin Dengê van tîpan kurt e, kin e. Em ê niha di ser re derbas bin. Ew jî sê tîp in. Di zimanê kurdî de sê tîp dengdêr ên dengkurt hene. Ew jî e, û, i. Binêrin em dengê wana kurt bi lêv dikin. Yanê dirêj nabin. e, ü, i. Lê tîpên dengdêr ên dengdirêj, dengiyê wan dirêj em niha carkî ser wan re derbas in, a, û, ü, ê, î. Em dibînin dengê wan hinekî dirêj e lê dengê van tîpan kurt e. Pevdeng, berî vê me got tîpên zimanê Kurdî ji sî û yek tîpan, alfabeya zimanê Kurdî ji sî û yek tîpan û pevdengekê pêk tê. Ma gelo pevdeng çi ye û çi dike? Pevdeng ji pêkhatina du tîpan bi hev re, dengê du tîpan bi hev re dibe yek. û dengekî derdixînin. Ew tîpên zimanê kurdî jî xê û wê bi hev re digînin hev di tîpikê çêdikin em ji wê tîpê re dibêjin tîpa pevdeng. Ev tîpa di gel tîpên dengdêr hin tîpên dengdêr wek tîpa e û a û i û î û ê ve van peyvan pêk tînin wek xi, Xwarin, xwendin, xwîn, xwê. Bi vê şêweyê em gihîştin dawiya wanaya xwe yekem. Ta wanayeke din bimînin di xêr û xweşê de, em li benda têbîn û pêşniyarên we ne. Spas ji we tevan re.